Newch chi byth geisio pwy gyna i yn tacsi diwadd nos, neithiwr. Ych, just dos yn ei dre, Trevor. O, fi'n offi gêm dy falu. Ge fa, dyda. Na! Bryn Môn. Nope. Di o'n enwog? Pwy ddydodd ma fo, di o? Y fo 'di o? Yep. O dw i'n nabod e. Wyt, dwi'n meddwl. O, ydi o'n enwog? Nope. O, sut o'n i fod i wybod pwdio os diom yn enwog? Mi wyt ti'n ei nabod o, ond dio ddim yn enwog. Clyw bach i chi. Be? Dio ddim yn celebrity nag yn famous. O, Trev, jyst deud ar reit sydyn, da ni bron a cyrraedd y glan wan. Pawb yn give up ta? Na, na! Gwyn tacsis! O sut odden ni fod i gisio hynna? Dudis i sa chi byth yn ga'l o do? O ti'n iawn, Trefor. Nath o diclo fi de. Dyn tacsi yn ga'l reid mewn tacsi. Dych chi'm yn weld o'n od? Naddo. Fi'n meddwl bod e'n ffynni, Trefor. Gwin tacsi yn llogi tacsi. Hwn ni iawn! Ia pissed odd o ma raid ia. Ia. Ath o'n chwydu ar hyd set gefn o i gyd. Oh! Ond nes ti ffeinio fo gobeithio? Na. Pam? Achos fel ddudodd Gwyn, dwi di dwyn lot o'i fusnes o ers i mi ddechra cwmni tacsis, a dyna sy di gyrru Gwyn i yfed y wirion. Dwi, dwi di troi gwyn yr alcoholic! uh, bechod, ia. Oh. Newch chi byth gesio pwy oedd yn gwsmar yn tacsi fi neithiwr. Ti isio bet? Na, so hynny ddim yn deg achos newch chi byth gael o. Dwi'n adbod y person. Oes. Ond na i gael o llun gyna. Faint o gesus dwi'n gael? Hynny lygu ddi. o dwi'n siŵr o gael o felly yndw. Ella fyddai am byth, ond dwi'n siŵr o gael o'n diwedd. Bet on, Trev. Oce, okay, ta. Faint? Pint. Oh. Pint! Cam pint! Mae hynna lot o bres i chdi golli, Bryn. Ei, mae Bryn yn loaded. Be am 50 quid, ta? Uh. Oce, okay, ta.

Gesio dwi de! Pay the man, Trevor! Woo! Pay the man! Ww, mwa! Colwyn Bay Massage Parlour, here I come! Dwi'm yn pigo chi fyny fama fel arfer, Fira. Ar pub crawl dwi. Mae hyn hwyl benzina bod lot o bobl mewn lot o pubs.

So am ryw hwylia da iawn, be sy... Newydd golli hanner cambins fi ra. Ysi fi sti mor fler. Chwara gêm gesio efo Bryn. Gath o fo'n iawn. Helo. Dwi'n mynd i chwara gêm gesio stel. Ai sbai fydda i licio. Ti isio chwara ai sbai efo fi, Trevor? Ok. Ond fydd dim rhaid i mi gau'n llygada na fydd achos fysa hynny'n beryg a finna'n dreifio. Dwi'n meddwl bod chdi'n cysgu rhwng I Spy a Hide and Seek twr. Ond do. Wna i fynd gynta ta. I spy with my little eye. Wbath yn dechra fo C. Car. Naci. Coedan? Na. Cloc? Na. Cyb? Na. Kebab? Na. Cadar Olwyn. Na. Cloman? Na. Coes? Hmm. Ti'n dechrau rhyw gnesu wan, de. Crys? Na. Give up. Siap dy goc a dy gŵd i, dy drwsus di. efo gy, mae rheina'n dechrau, dim efo cy. Gêm dda, Fira. Tro fi, Iwan. I've got a Suzuki 500cc, my ass. O'n i'n coelio! Bollocks. Ei, Trev, o gen ti fot o beic ys dalwm? Ew, na goedd rhy berig. BMX, coch a du o gen i. Fo stabilisers, ia? O gen ti skateboard, ta, Trev? Ah, rhy beryg. Ffwtsbol oedden ni'n chwarae bob nos ar ôl ysgol, oedden ni'n chwarae ffwtsbol nes oedd hi'n twyllu. Siw bod chdi'n shit yn chwarae ffwtbol, Trev. O'n i'm yn bad yn gol. Ei! Ti'n gofyn i fi chwara dangos dyn chdi gynta? O! Yndw! Dwi rioed di clwad am y gem yna! Sud odd i'n mynd? O- o' rei chdi ga'l hogan i chwara. A wedyn o'n i'm di cau ysgol a gofyn ithi hi ddangos gynta. Basically o'dd o fatha strip poker ond heb y cardia. Be' o'dd point y gem? O'dd i'n ras lly? Na! Ie, wirion! Pwy oedd yr ogan oeddech chi'n chwarae fo? Da ni'm yn deud! Lle wyt ti, Trefor? Yn tacsi efo Alex a Dani. Lle maen nhw'n mynd? Gair ysgol! Ti am joinio ni? Oeddech chdi licio stalwm.

Benfira. Mae ar pub crawl chi. Mae di gwad fi chwara blind man's buff. A cludo. Dudodd i bod isio fi'n y twll dan grisia efo darn o lead piping. Oeddan ni chwarae hopscotch a biliards hefyd. Gyn i fwrw snwcer a coed. Ti eisiau dod i chwarae fo fi anna fo, Trevor? Mae fyny chdi os ti'n mynd am y pink ta'r brown gynta. Maen nhw fatha côr, Lisa! Yndi, côr o pusets. Be mae Black Chwain yn dan tacsi efo chdi neu be? Chdi fatha fo efo chdi. Fira, dwi feddwl y twat. O, jyst dod am dro. Do'n i'm yn gwybod bod Bryn a chdi yn ôl efo'ch gilydd. Yn ganys bore ma. Bydd mam wrth ei bodd. Pam? Achos doedd hi'm yn meddwl bod Bryn ddigon da i Shelley ni. Yy, mae Bryn yn lot rhy dda i Shelley chi. Be mae Bryn di wneud efo'r hanner campins gath o gen i? Dod i wario fo? Na, am eto. Ei, fydden ni'n iawn efo mas ti tref. O, mae hwn di blino. Dau mud dwi heno. Pum punt dyna ta? Mm, chdi li. Hanner can punt. Cadw'r newid. E? A fi ddudodd wrth Bryn am gwyn taxis de. O! Mwah. Ti'n ges? Colwyn Bay Massage Parlour, here I come, Fira! O, ia. Ddoi efo chdi. Gems felly, fydda i licio li. Free in a bed.